Pnawn da, a croeso unwaith eto i Grandstand Cymraeg. Ar y rhaglen heddiw, dyn ni'n canolbwyntio ar bêl-droed, ac yn enwedig ar cwpl o chwaraewyr ifanc sydd wedi tynnu sylw y rheolwr Cymru, John Toshack. Yn gynharach yn yr wythnos, nath Toshack dad-orchuddio yr enwau dadleuol yma i gyfarfod arbennig i'r wasg. Dwi'n gobeithio mae gynnon ni John ar y line rŵan o ei gatref yn Sbaen. Yy John, yy, be' dach chi'n gallu dweud wrthon ni ar Grandstand Cymraeg am y chwaraewr newydd sy' wedi yy cytuno i chwarae dros Gymru? O, prynhawn dda, Gary. Yy, ie, dwi wedi bod yn, yy, gwylio cwpwl o chwaraewr ers, yy, sbel rwan. Y gyntaf, yy, Rooney, yy, Shane Rooney, yy, wedi bod yn chwarae dros, yy, Vauxhall Motors yn Lerpwl ers, yy, ychydig o flynyddoedd rwan, ac, yy, 'da ni wedi bod yn watsio fo, ac, yy, mae o'n, wel, talent go iawn, dwi'n meddwl. Ac dwi'n... mae o wedi bod yn hyfforddi efo'r tîm y wythnos yma ac o, dwi'n wrth fy modd efo fo. A sut ydi'n posib i Shane Rooney i chwarae dros Gymru te? Mae o'n gallu chwarae dros Gymru achos gafodd ei eni mewn carafán ym Mhresdavon Sands. Dwi'n meddwl mae gennon ni llun ohono fo yn hyfforddi efo'r tîm Cymru. Yym ac beth am am y llall, be dach chi'n gallu dweud wrthyn ni am Michael Owain? Ie, wel mae pawb yn nabod ei frawd mawr, ro'n yn dda iawn wrth gwrs, ond cafodd Cymru ei siomi pan dewisodd Michael Owen i chwarae dros Lloegr wrth gwrs, ond mae ei brawd bach, Meicael, ddim yn mynd i siomi Cymru, mae o wedi dewis i warae dros dros Cymru, mae o'n Gymro Gymraeg ac dwi'n wrth fy modd bod o wedi cytuno i chwarae chwarae iddyn ni. Mae o wedi bod yn chwarae efo pen ar lag unedig ers ychydig flynyddoedd ond dwi'n meddwl mae ganddo fo dyfodol Disglair iawn. Diolch yn fawr iawn am hynny, John, ac dw i'n falch o ddweud mae gen i exclusive bach arall ar Grandstand Cymraeg os dw i'n gallu mynd yn syth i yr gym yn Pennant Lag lle mae Meical Owain wedi bod yn aros amdana ni. Meical, sut wyt ti? Alright, diolch, Gaz. Sut ydych chi'n teimlo am gael eich dewis i chwarae i eich genedl, yn chwarae i Gymru? Wel, dwi'n made up, like, uh, ac uh, dwi really eisiau wara dros Wales, like, cos uh, dwi eisiau gael fy weld ar y stage um, rhwng gwladol, t'mod, like. Ond wyt ti'n meddwl bod chwarae dros pen ar lag unedig mewn cynghrair eitha bach wedi rhoi digon o darpariaeth i chdi am chwarae ar y ar y llwyfan rhyngwladol te? Yy wel mae Aaron wedi ennill y gwbl lot eleni t'mod yy dwi dwi'n meddwl dwi'n yy dwi'n reit barod. Ac beth am Michael Mawr te? Be ydy o'n meddwl am amdanach chi yn dechrau chwarae i Gymru te? O, mae a Michael yn dead-gen fy genis like achos dydy o ddim yn licio mynd abroad, a dyna pam nath o dod adre o lle bynnag oedd o yn Europe. Mae o'n jyst licio bod yn Prydain trwy'r amser a bwyta fish a chips a pethau felly, felly Does dim broblem efo Gymru, dan ni ddim yn teithio am gymaint o hynny te, t'mod? Wel, wel diolch yn fawr iawn Michael am cysylltu â ni yy prynawn yma, dwi'n falch o glywed bod chi'n barod am yr her i ddod. Dim probs Gaz, tara! Do I get paid now or what? Ah, reit, ie, wel mae 'na amser ni wedi dod i ben, felly tan y tro nesa pawb, hwyl fawr.